Hallelujah! Na sipuai i a rawk tuk cangmi, na cianmai i a rawk tuk cangmi, na fanu a rawk tuk cangmi, na fapa a rawk tuk cangmi, na thinlung a rawk tuk cangmi, a si kho ti lai lo tiah na ruahmi kha Bawipa he cun a ṭha ko lai. Hallelujah! Lazaru a zawtmi hi Jesuh Khrih nih a dawt lo caah si loin a dawt bu tein Lazaru a zaw. Bawipa nih dawt bu tein sifah khawh a si. Bawipa nih dawt bu tein hin zawt khawh a si. Bawipa nih dawt bu tein hin temtuar khawh a si. Bawipa nih dawt bu tein hin hlawhtlin lo khawh a si. Bawipa nih dawt bu tein hin mitthli tlak khawh a si ti hi a thar tein kan hngalh ṭhan hau. Lazaru a zawtmi hi Bawipa nih a dawt lo caah si loin a dawt bu tein Lazaru hi a zaw. Bawipa nih fiannak kan pe ko seh. Na chungkhar na sifahmi kha Bawipa nih aan dawt lo caah si lo. Na zawtmi kha Bawipa nih aan dawt lo caah si lo. Hawi na tlu lomi kha Bawipa na aan dawt lo caah si lo. Bawipa nih dawt bu tein zawt khawh si. Mary le Martha le Lazaruh duhning in Jesuh Khrih a cawlcang lo i Jesuh Khrih cu amah duhning in a cawlcangtu si. Hallelujah! Hallelujah! Kan innchungkhar duhning in Jesuh Khrih ha cawlcang lai lo i amah duhning tu in kan innchungkhar ha cawlcang lai. Hallelujah! Kan Khrihfabu hi kanmah duhning in cawlcang a cawlcang lai lo. kan Khrihfabu he kan duh ning in Jesuh Khrih a cawlcang lai lo i a duh ning tung in Khrihfabu he a cawlcang lai. Hallelujah! Kan Pathian min thang thus ko sih. A zawt lio ah khan von ra sehlaw ti khan duh cah bi an cahmi si. Sihmanhsehlaw Mary le Martha duh ning in Jesuh Khrih a cawlcang lo i Jesuh Khrih a cawlcanghnak hmunhma cu zeidah si tiah cun anmah sunparnak a langh khawhnak ding hmunhma lawnglawng a cawlcang. Hallelujah! Minung nih sunparnak co hi a kan sianh lo i amah lawnglawng nih sunparnak co a duhmi a si caah amah sunparnak, amah thawngin Pa sunparnak a langh khawhnak ding lawnglawng ah a cawlcang duhtu kan Pathian si. Kan duhning in hin Bawipa kan chungkhar cu a cawlcang lo kho men. kan khrihfabu ca a cawlcang lo kho men a nuar tuk tiah kan ti kho men sihmanhsehlaw bawipa cu minung duhning in a cawlcang bal lo i amah sunparnak dingah amah a cawlcangtu si hallelujah hallelujah Mary le Martha nih bia an cah i an herh tuk lio caan a ra lo i an herh lo hnu a ra tiah ti khawh a si an ṭa thi cang an herhnak damtertu an herh ti lo Sihmanhsehlaw Mary le Martha nundu an hun tuknak cu an ta a zawt lio ah an cahmi pa kha a ra lo i a thih hnu ah a ra na ko na tein Jesuh a von rat ti an theih bak tein vui vai lo tein an va don colh kan Pathian min thangṭhat ko seh a mak tuk kannih cu silsila kan duh nemmam lai lo kan herh lio hmanh an ra ṭung lo i atu cu kan in herh ti lo va tlung ko kan in herh ti lo kan ti hrimhrim lai Na fa thi hlan ah khan na pastor kha au law pastor pa kha ra ka campiak law ka fa tiah ti lengmang law va au lengmang law ra duh hlah seh law a thi hnuah ra seh law cu pastor pa cu a zoh zong na zoh duh ti lai lo kan zawt diam hmanh ah thla kan cam lomi kan thi hnuah cun zeidah na ra tuah kan ti lai Asinain Mary le Martha cu an ṭa a zawt lioah damtertu Jesuh an hlam tuk i bia an cah i an biacah ningin a ra lo i a thih hnuah a ra ko natein Jesuh Khrih an unh sau lo i Pathian ah an vuivai lo. A vuivaimi paopaoh Bawipa lawmhtertu hohmanh an um lo. Israel mi nun lamtluan kum sawm li kha zohhmanh u. Kum sawm li chung a vuivaimi paohpaoh nih ahohmanh nih ṭhatse ram caah Bawipa an lawmhter lo. An herh lio ah an cahmi Pa Jesuh Khrih kha an ṭahdamtertu dingah an cahmi pa kha an ṭahdamter lo a thih hnuah a ra na tein phunzai lo le ungtuang lo tein Jesuh Khrih cu mitthli hen don. Bawipa Jesuh Khrih le Martha cu an i tong i Jesuh Khrih nih Martha a hmuh i Martha lawng a hmuh tikah Jesuh Khrih nih ahodah a hlam tiah cun a nau Mary a hlam. Hi hna hin Bawipa nih a hlammi cu nangmah le keimah kan si. Halleluijah! Ruangah dah anih ka fapa hi ka hmuh hnga lo? Zeidah an si hnga? tiah hin Bawipa nih a kan hlam. kan pathian min thangṭhat ko seh zei ruangah ka fapa nih hin ka thangṭhatnak hla a sak khawh hnga lo ti hin a kan hlam i zei ruangah ka fanu nih hin ka sinah lawmhnak bia chim kho hnga lo ti hin a kan hlammi kan si bawipa nih a hlammi hi midang an si lo nangmah bak khan a si kan pathian min thangṭhat ko seh hallelujah midang a hlam tiah ruat hlah u american mi rum kha hlam hna tiah khin ruat hlei hlah u Japan mirum khe hlam hna tiah ruat hlei hlah u. Rengkun mirum khe hlam hna tiah ruat hlei hlah u. Hi nah hin Bawipa nih a hlam bakmi cu nangmah na si. Hallelujah. Amah ke hram um dingah khan aan hlam bakmi na si. Kan Pathian min thangthas ko seh. Biathli pakhat te kan chimh hna lai. Zempini maw zan maw pumh caan Bawipa thangṭhat caan a von phak tik i Bawipa na thangṭhat lo i na inn chung i na ṭhut lio ah khin tuizan hi ka bia te hi van ruat law aw Bawipa nih zei ruang dah ka fale hna chungkhar biakinn an rat hna lo tiah a kan hlam tiah ruat zungzal Jesuh Khrih cu a va phan i Mary ca hlam in Mary cu a va kal i Mary nih Jesuh kehram bak ah a bawk i mitthli he a ṭap i Bawipa hi ka ah cun rak um law cu ka ṭa hi a thi hnga lo ti Bawipa kehram ah hin kan piatana hi phur si law bawhpi u si law ṭahpi ko hna u si hallelujah hallelujah an lungre thei an mitthli he an um i bawipa kehram ah an bawk hallelujah hallelujah bawipa hi karah um lo cu ka ṭa thing halo te Mary nih mitthli he bawipa kehram ah a bawh i a ṭahnak nih hin Jesuh thinlung a tong. Hallelujah! Hallelujah! Jesuh thinlung a tong. Na fanu ca hin bok law Pathian hmaiah hin bok law na khuk i bil law Bawipa hmaiah hin na thilrit hi Bawipa hmaiah mitthli he chim hmanh Bawipa cawlcang lai. Hallelujah! Hallelujah! Mary nih mu minung sawsawh a si ko nain Pathian Fapa Jesuh Khrih kehram ah a bok i a ṭah taktak i Bawipa hi ka rak um lo cu ka ṭa thi hnga lo timi a ṭahnak mitthli le a aw nih cun Bawipa thinlung a tongh. Hallelujah! Hallelujah! Lei le van a neitu Pathian fapa hi phaisa nih a lung a tawng hlei lo. Fimnak nih a lung a tawng hlei lo. Rumnak nih a lung a tawng hlei lo. A dawtmi a fate le ṭahnak mitthli nih hin a lung a tawng. Hallelujah! Hallelujah! A lung he tong. Kan Pathian min thangṭhat ko seh. a donghnak bik te ah cun a me sawmthum pariat pakua in ka rel i sawmli pali tiang ka relmi ah khan bawipa he cun a ṭha ko lai hallelujah jesuh khrih nih khoika dah nan vui tiah a ti i an va kal i thlan ah cun Jesuh Khrih nih a thlan an kharmi lungpher hi ṭhial u a ti hna i an timi cu Bawipa a nam tuk cang lai a thu tuk cang lai kan vuinak nili a si cang an ti sihmanhsehlaw Bawipa he cun a ṭha ko lai hallelujah hallelujah a nam tuk cang lai saya Bawipa a nam tuk cang lai an ti Sihmanhsehlaw Jesuh ca cun a thu a nam san ai tai lo. Zeihmanh a piah ta na lo. Jesuh hmaika cun kan i lo dih ko. Lungphel kha hong ko u an ti i Jesuh Khrih nih Lazaruh ra chuak a ti i a nam tuk cang lai an timi Lazaruh kha rimhmui te na ra chuak ko. Kan Pathian min tang ṭas ko seh. Hallelujah! Hallelujah! A rawk tuk cang. kan innchungkhar nun hi a rawk tuk cang ka fapa nun hi a rawk tuk cang ka fanu nun hi a rawk tuk cang kan khrihfabu hi kan rawk tuk cang ka nupi ha rawk tuk cang ka va ha rawk tuk cang ti na hngal ah khan bawipa he pehtlaihnak a thar in tuah ṭhan bawipa he cun a ṭha ko lai hallelujah na innchungkhar kha an rawk tuk cang maw mi nih an nam tuk cang an innchungkhar kha an in ti hna maw na va kha na ca a nam tuk maw na nupi kha na ca a nam tuk maw na innpa kha na ca a nam tuk maw bawipa he cun a ṭha ko lai hallelujah hallelujah bawipa he a thar in i pehtlai ṭhan hmanh u law bawipa he cun a ṭha ko lai kan pathian min thang ko seh a rawk cangmi a thu cangmi a thi cangmi lazaru kha mary le martha le jesuh khrih an van i pehtlaih ṭhan ahcun a nam tuk cangmi Lazaruh kha a tho ṭhan ko. Halleluja! A thimi Lazaruh kha a tho ṭhan, a nung ṭhan ko. A rawk cang, a thi cang, zeihmanh kan si ti lo tiah na bei a dongh cangmi kan sipuai a rawk cang, kan ram a rawk cang, kan Khrihfabu a rawk cang, kan khua kan ram kan rawk tuk cang, a ṭha kho ti lai lo na timi kha Bawipa he i pehtlai ṭhan u law Bawipa he cun a ṭha ko lai. Hallelujah! A thar teltu zan ah Bawipa he i peh ṭhan u law a ṭha ko lai. Hallelujah! Hallelujah! Bawipa he cun a ṭha ko lai. Kan Pathian min thang ṭha ko seh. Bawipa he cun bei a dong cangmi hmanh a ṭha ko. A nam tuk cangmi, an vuinak nili a si cangmi zong Bawipa he cun a ṭha ko. Hallelujah! Hallelujah! Bawipa he cun ṭha ko lai. Kan zate caah Bawipa chuahnak kan pekpiak ko seh.